Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү. Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган бик күп гамәлләр бар. Шушы гамәлләр арасында аерылып тора торган корбан гамәле. Корбан гамәлен үтәгән вакытта Корбаннан ары безне чалган вакытта без Аллаһы Тәгаләгә якынаябыз. Якынаеп, без Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ия була алабыз. Һәм корбаннын чалган вакытта үтәлергә тиеш булган шартларнын берсе, ул кадерле булган, кыйммәтле булган, сезнен өчен дәрәҗәле булган Корбаныгызны Аллаһы Тәгалә хозурына Аллаһ ризалыгы өчен фида кылу, ягъни корбан чалып, башкаларга шатлык-сөенеч китерү, башкалар белән үзеңнең малларың белән уртаклашу дип килә. Корбан гамәленә, корбан чалуына без китерә алабыз, дөя я сыер, Йә сарык, яки кәҗә хайваннарын. Сыерны ике яшьтән алып чала алабыз, җиде кешедән рөхсәт ителә. Кәҗә белән сарык булса, ул да инде бер сарык яки бер кәҗә бер кешедән чалына. Хәмдия дә шулай ук, ул җиде кешедән чалына торган булып санала. Аллаһы Тәгалә инде корбан чалганда без иң мөһим шартны онытмаска тиешбез. Аллаһы Тәгалә кадерле булган чын күңелдән чыккан гамәлне генә кабул итә икәнлеген. Шуңа күрә инде корбаннарыбызны чалганда, Тукта әле, ите күбрәк! Тукта әле, Күбрәк булсын дип уйлау түгел, Аллаһ ризалыгы өчен кадерле булган, сау-сәламәт булган, әйе, кимчелекләрдән ару булган сау-сәламәт хайваннарны корбанга китерсәк, ул вакытта Аллаһы Тәгалә алдында ул корбаннарыбыз безне гөнаһлардан арындырыр. Кайбер кешеләр шикләнәләр, чалыйм микән, юк микән? Әле кризис килеп җитәчәк, акча кирәк булачак, чалыйм микән, юк микән дип икеләнәләр. Кануннар буенча, Пиямбәребез алейһиссәлатү вәссәлам хәдисләренең берсендә әйтә, чыннан да нисаб халәтенә җиткән кешенен, әйе, корбан чалуы вәҗиб дәрәҗәдә. Һәм корбан чалуы белән Аллаһы Тәгаләнең бәрәкәтенә ия булырга һәм бигрәк тә Корбан чалырга тиешле булган кешеләр, ул да инде шушы матди яктан нисап халәтенә җиткән, икенчесе ул инде сәфәрдә булмаган, ягъни яшәгән җирендә булган кеше, мусафир булмаган кешегә һәм азат булган кешегә дә, әйе, ваҗиб дәрәҗәдә булып санала, ягъни үтәсә савабы күп була, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте күп була. Әгәр дә үтәмәсә, әйе, гөнаһ булып язылыр. Корбаннарыбызны чын күңелдән үтик, Аллаһ ризалыгын өмет итеп, һәм корбаннарыбызны китергән вакытта, чалган вакытта, әйе, аларны өч өлешкә бүлсәк, бик күркәм булыр. Пиямеребез әйтә, өчтән бер өлеше мохтаҗларга таратыгыз, өчтән бер өлеше туганнарга, якыннарга, күршеләргә таратсагыз, күркәм булыр һәм өчтән бер өлеше гаиләгә калдырсагыз да була. Яки бөтенләй бөтенесен таратсагыз да савабы, һичшиксез, бик шактый күп булыр алабирсә. Аллаһы Тәгалә кабул итсен, изгелекләр белән шушы бәйрәм көннәрен мул кылыйк, туганнар белән җырешеп, Туганнарга корбан өлешләрен китереп. Аллаһы Тәгаләгә якынаерга насыйп әйләсен. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.